Mwanche omorigereria, rituko ria rero bono king'endete konya gotara amang'ana aya ebinyoro. Nintere.
Aumeire omogotu oyomo. Amariko nigo agoteba ng'a mbasesenie ribari bakobarende abagotu. Matuko aba arabe buya. Naende nasometie engaki eyemo ng'a. Esiri nere ase abagotu. Abagotu abange Nyasaye nigo agokwana nabaro directly. In fact eye ne lesson nte koba abari morigereti chinsa chinsa echi iga. Abagotu Omonene Nyasaye nigo akoba akogamba nabarabwo directly. Abagotu abange. Amarwaire abo tari korwarigwa nyagetari. Abanto abagotwa abange nigo bakorwara naende Nyasae obabwene mysteriously. Lakini egento ekenene getakeire oborendi ase bare, abagotwa abange oise onye kobwate omogotu seino either sokoro yago, sokoro oria, rende abanto aba keri baragokwanere nigo kerabe ase obogima bwao. Ebasesenirie baria bakobarenda abagotu. Kwabwatokire ande gotera nonya kwanyamachekire nigo baterete ng'aki, mbasesenirie baria bakobarenda abagotu. Aiga Kanunda asende, omong'ina nara omogotu. E condition ya mete teri buya, e condition ere pathetic. Tekoigwa ng'aki, nateigwe ng'a nchu mark night rora omogotu ore iga iga. Omong'ina mbuya ore? Mbuya mono tata.
Mbuya ore? Mbuya ande sana.
Nondoche? Aye mbuya ore?
Nondoche? Tindikora nonya namoisa timbwati gaki.

Ase abana bane mbare abatato badedete, abande bande nigo bakwete pi, naende aba aba abakabura babere na omosubati batato, na mokabura abaye mbamotunyete batato na omwana one. Bono nabo ande iga tata mbaise enda yaikire batangeti endagera, mbaise enda yaikire bo, batararuga korwa mambia. Torari kende.
Yaya, nabo inche igo.

Ababura bane mokabura ababura batano, na abana bane mokabura babere, naende abande mbakwete batato iga, bo bamokamomura. Ee bono. Ng'o bono otigeire?
Bono a- a- omoira oro na oyo oyo oyo oyo omokamura one, oyo okorokwa Kwamboka, nere mokamura one. na oyo omogati atiore maate, na ngiresi one, ngiresi keri are?
Giresi noa ne giresi noe? Eh, Eh. oyo okorenta Eh. ngiresi. Mm. Baba, ngiresi, na ora oyo nere okorenta obokima, Mm. atarenteti nabo nkouma igo, na moka amokogoti. Mm. Buna bono batararente nabo ndabase korara igo. Ee bono, bono otumogete inche, ata endagera, ata gento. Na barabwo nabwo bare enchara iga, ee, kobaranyore nabo bakong'a. Ee, bagakubania abamura bane, tiga abanene, abakega bakwa batato, na mokamura baye mbakwete batato, bamomura one. Bono onde igo tata yane emesa eye naye achiire amaene ime. Na bonde igo. Mbobe nateba. Obatebire buya. Mwanche omorigereria yaani natwarire nare na e- ebirengererio biane biachiire are, ekero omong'ina oyo akoeresa ng'a enda yaye yachiire ime ase eng'encho ye- endagera. Yachiire are emesa yare echiire. Ma, yachire are emari kobuma. Immh, ngochwa kabisa. Omong'ina oyo abwate emiaka moda ne emia eyemo. Inche naikire emia eri emi emi Elifu. Eh? Elifu. Elifu gwateba. Elifu nateba. Omong'ina oyo abwate emiaka zaidi ya mia moja. Emia eyemo.
Econdition ye asamete ere embe. Bono Embe. ndikomanya nabeire buna omwana.

Abachukuru bakwete batata abamura, mokamomura agakwa na abana baye batato bane enda yane. Naende bakarundoka naende bakarundoka abana mbatano bakwete pi, timbwati bwane onde enda yane. Yaya, Mungu mocha. Ndatebe Mungu, na mokaba mororire omwana one nakwete omosubati. Nigo. Na agatiga omwana oyomo. Mosubati yatana gocha, Mm. ikaruga. Agatiga omwana oyomo, kimeti esachete. Mm, Ng'okorendete bono. Ng'ondendete bono Grace. ningiresi, Mm. na na kwamboka oyo, Mm. Abwo barenete iga ng'a nakure, ee, na tati yane eyoria, ee, nere omwana bwoye. Okay.
Nde tokonye omong'ina oyo iga motegereri ondigereti. Nde tokonye omong'ina oyo iga endagera. Onde otete mo nonya ne enyomba amenyete, enyomba eye iga yaani. Abwo nero bakoaka bagokong'onto bagwata, amaye aumamire.

kwanyorire egesio okobua abakong'u na Yeso korende oyo nare na egesio, Maria mtakatifu buna Nyasaye, basi timanyete pi. Inche nabatisetwe basibeka Nyamirambo, bono echinguru chiamborire anga tindi gochia emisa, eh. Bono ngochia koimoka natengechigwa, mwana nabwate okoboko ang'e ki, yaya tingoika. Nyasaye omwete nagosesenetie? Eh bono.
Aye nomonto oseseneti? Ntaiba, Ntaroga, namorigereria emisisii yane, ntachi koiba. Nkonyora akabesa omwana bang'ina, ntagete moche kobabwata. Aba bana abake, taimoka abamura, abasibuni aba abake ba- ba- bamokungu oyo. Ee, nabo bakoong'wa. Goika tobabwate, Ndiyo. naende goika tokoretere endagera, goika oragere buya mpaka emiaka eria Nyasae aranche. Ee, ako- o- ache koong'ira bweka. Ee, bono.
Ee, ache koong'ira bweka. Eh, mong'ina abanto mbare bakorigereretie iga iga abange, Eh? bakorigereretie abanto mbare bakorigereretie batete kogokonya bakoretere endagera, bateba ng'o ki baragokonye?

Okoba bato Bono tiga tikorora tokogorera eyanga engiya, akayanga akaya, egetambaa ekiya, nyomba tokobekera ebinto biya iga aria, abanto aba bamino bakorigeretie iga iga, nimanyete ng'a mbakore bo, bakoretere na endagera, tari bo? Bandetere endagera aye, batandetere tisuru, nabo nkorara aye. Mbuya mono, tiga tiga ndete grace. Omonche morigereria buna nagoteebia ng'a nonde ekenyoro ekiya kanunda bado ase eng'encho y'ogokora emegani eye iga ya egokonya abanto ase ebinyoro iga ase nero eyemotoete. Bono ekero nagokora estory eye moma nanyora Grace oyo ontebia ng'a gaki otagocha twende nkworokie omong'ina ore iga iga obwate emechando nabo naikire igaa naende buna twakwanire nere igo moigweti buna twakwanire nere nabo twachaka igo yaani ogokumia sana ekero okonyora omong'ina buna oyo amete. emiaka emenge buna eye iga amanyete condition enge eye iga. Okwande Grace, omong'ina gwateba Grace. Grace one.
Eh. Nero omosacha oye akwete omwana one akwete omo- o- omoto o- ise biara. Eh yagantiga igo. Bono oyo nere omotangi one o- bw'omomura. Eh omochokoro. Mwana onde yane timbwati akimuru. Grace, tore esango igoro y'omong'ina oyo. Omong'ina oyo, oyo mbaba bakorokwa ba Sibika Nyamirambo. Naki nabanyora paaro aria naro ng'aki tiga mbatebie ng'aki monyore mogokonya omong'ina oyo, kiagera abamura baye basirete. Bonsi mbayi, onde taiyo oramokonye.
Nonya tatu ninto asirete, bono ntobwati nonya ninto chinchera, naki rende ekero egeke tokonyora, komoretera tore. Ee. Bono naborie iga, gaki kimoranche mokonye omong'ina, nonya kere gionsi eki mobwate, anyare konya komenyera ense eye.
Bono aiga. Aiga ng'a kiaraa bono ntotebia ngoo ekenyoro eke ng'a abamura baye bagaku bonsi babwate abana babo barabwo mbaroo. Abamura ba- abamura aba ba- ba baba Mm. ebasirete Mm. Basirete pi. Mm. Tingokwana inche bweka toigwe. kwana bana Abana bane basirete pi. Mm. Na moka abamura babere. Abana b'abamoka abamura oyio one mba- mbamotunyana abarabwo batato, abata- abamura batato, na ng'ina agakwa. Ng'ina biaro oyio gakwete, omwana one oyio nere omotaki one. Na oyio oyio nkoroka kwamoka, eh, nere ne omokogo tibare gotubekana, igo. Oria ere ntabuta, nere na omoko- no- no- ere na omo- na omokogo omo- o- o- omochokoru, eh, nere bagotubekana nabo. Okay, Grace Ekianda bono.
yane yaye.
Bono agoteba iga, Yes. yaani tata ominto asirete nere omomura oye omonene. Yego. Omomura o kabere nere omo- omogaka bw'omong'ina oria orare, oyo nere asirete. kwamboka Eh, atang'anete gokwa oyo akamana gokwa Okay. Eh. Bono kwamboka oyo, omogaka oye nere asirete noibwa omong'ina oyo. Ere nabo Lakini ende nateba.
agatiga abana baye nabake, Mm. mbari kwenyara rende buya igo. Omo- Omong'ina oria nere nere okorenda konda iga, komoretera kende. Oborendi bw'omong'ina oyo ng'aki bore bono ase enki? Ase enki y'oborendi bw'omong'ina oyo noboko, goetera omanyete otabwati ebesa kende enki eyio oranyare gokonyeka. Ee. Ng'aki akoragera? Bono ase okoragera akoragera Kristo ore. Intwe babere, ase omong'ina oria kwamboka, yaani taramoretera, kwamboka ataramoretera, nabo okonyora are igo. Na mogogoti oyo oye okwamboka, nere atigetire obere. Inki, inki rero, inki rero arire? Rero korwa mambia.

Amauga yaye narinairire Maino taiyo.
Ere ase Nkori yaye igoro igo. ero nkoborera tore omong'ina riini na amabere. Amabere. Abanto mbare baturigerereti chinsa echi iga. Nki oratake bakonye omong'ina oyo bono goikera iga bono buna okonya- okonyora kwene gwateire korokwa? Inchera ki torakore long term at least amatuko a Nyasaye amoete o- es- e- erio oborendi bwaye bobe? Buya. Inche nataka gokwana korwa ime yane, Ee bono. gaki abwo batorigerereti banyare gokonya omong'ina oyo endagera, ang'e gosikera amatuko aye na komogorera kende nyomba Mm. tabwati kende kero ki nonya ase akorara Mm. tabwati Okay. Eh, nonya enyomba agotwerwa okoba chinchera chitaiyo Mm. Nga. abana baagete nongotuerwa Grace enyomba Ma- eye mafi yaikire. buna ere iga nonya okooma korwa okong'u Ogoko. Eh, torateba ng'a bono sawa Twa- abanto bare isiko iga bategerete ba- bang'akere simba ntebe ng'a bono Inche tokonye omong'ina oyio at least eh, endagera obo gakonyora endagera kera engaki kera engaki kera engaki na enyomba eye iga nochi komoomera enyomba eye iga ebe buya at least onde orata kobeka kende noe getanda kiya iga eh, noe kende buya iga ase aya iga abe Ee, nabo Eh, ne okonya. support y'endagera etoke kere kera engaki ase amatuko Nyasae amoete Ee, nabo nkonyara.
Nabo nkomoroseria, kera mbwate nonya erungu oria nkomoroseria inde namoretera, kanya konywa inche naro achiire akabarua kare. Igo you are ready to commit. Ee, nabo nkonyara.
Eh. Nonya etayo atabwati, egiya akororera, mm, ngaki. Nere bikomete.
Mm, nere bikomenyete.
Wee, naende Nyasae ndoche namoete oka chinguru. Ee, kende ekiya ndamente, Bono nabondo igo, Tata.
Mwanche omorigereria aa story eye tebwati story ngonya komina onki mang'ana mange oyo nomogotu otagete gokonya amang'ana endagera nimaete ng'a nabo ogomokonya endagera ebituma onde oratake kogora nonye ne chimatress onde oratake kogora nonye ne omoito omuya omong'ina oyo arare onde oratake gokora nonye ne chianga nonye ne oborangeti chianga tomoboe buya kabisa. eh, nonya ne chibeseni, nibwate nonya na amache, tobwati nonya na emetungi, eh, at least igo. Ebinto ebio bionsi pi grace tokobireta. Oteire ng'a grace ere tari kong'ibera, lakini abana mbare bagocha bang'ibere. Yaya abana aba mbari konyibera Mm. abana bare iga iga bakonyibera aba- aba- abana ba- babomura bo lakini mbakanigwe Eh. baba.

Tori gokwa. Omwana eh, omwana nataiyo kuri narete bo. Nyo netochi chibwati. Ngatochi kati basi. Miaka ere ngabwate.
Nababwate emia na na gento ya. Ya yabwate ose ngwantene. Wantene. Eye no mokende. Oyo naro omo- omotangi one. Eh. Taranyora bana mono. Ge- ge- ah, Nomoke.
Eh? Nkwani Aye nomoke. Aye ne Gen Z. Naki Nyasae namosisianetie nabwate chinguru omwanche omorigereria. Ase amabera amanene naende ogogosorora aye otorigereretie chinsa echi iga, tiga ngotobeke okoboko ase omong'ina oyo iga at least anyore endagera. Tari binto binene atagete oyo, totageti gosoma, totageti kende, endagera. Buya iga Grace otebire ng'a tomosapote nabo akoreta nonye na ekebuse agome enyomba eye buya, enyomba eye egome buya at least onye ebinto bire ororo tobeke iga nonye na ase akorara amarangeti iga nonye na emetungi atore nonye na amache na etaya. Estima nere ase aya? Estima teraika eyo ere korwa matari.
Abarende naro ere?

Eh, bono mbobe. Eh, omonto aragoite nyomba. Eh, kianya gwoka gekumori eke iga bokie eh, kabisa iga econdition engiya sa iga abusu buya iga korwa it's very rare konyora omochu aye bono omochu korwa Omochukuru. Omonto kore omwana bw'omomura one omonene nere okwete. Ise biara. Ego. Toigwete eye ekoguti. No no no oyo baba oyo oyo kwamboka. Nere omokoti ere nere otaganete goku. Omwana one agacha korwa kw'omwana oria obaragocha Tabuta, nkamokorora Tabuta. Bakwete nabo, gochia bakwete kare kage nakure. Nyore batari ange nakure. Eh. Nyasae akorore ogwancha kwaye. Eh. Eh, bono. Nabo bakondetera endagera buna bono omwana atebire korenta are endagera, narenta neibere ndaria, Mm. nakwamboka gotiga oyo. Rero natebire nkokogorera nde ki? Amabere Nenyama. nenyama.

Nonya gekoba oyokwanete akobwate agokwa, Nyasae rigoro agocha kong'ira takong'ira bweka? Ee, mbobe tata. Nyasae nkogosesenia ere aye nomonto osesenirie. Naende inche nagotebia, buna okorenda omogotu oyo iga, amasese nigo agocha asore. Nakoeresa gari ng'a nonya abagotwa aba Nyasae nkogamba are nabarabwo, naende amarwaire abo nagotebia ng'a. Amarwaire abo Nyasae akobaretera naende abwene bobe.
Mh. Egento ekenene, ba- baganeirie banyoretwe endagera engiya, Egekuba. eh, basibigwe buya, Egekuba kianyare igwa. ah, bakononya amaguta.
Mh.
Timothy kende comment omwanche omorigereria. Eh, egento ekenene tokonye omong'ina oyo iga anyore endagera. Ah, endagera nonya nobo- ebituma nonya ne chigunia ibere, mbigokora nonya na omwaka ase omong'ina oyo. Eh, ebituma nonya chigunia ibere. Kabisa igo omonto onye ore na ndoche nabwate ase mora
morabeke nonye na agaticha. Ee, nonye na obori, Ee. onye orosie erongori.
Obori orosie erongori. Ee. Ee, boigo nonye ne chianga iga. Chianga daraja mbiri tokogenda onyore chianga nonye nonye na eribuga, tokonyora ebitenge ebiya iga, eh, bire omong'ina ara. arabeke tari bo? Nenyomba ero ntwagire ng'a togocha koirana iga iga, tokoya chinguru erio onyare kooma, onde oratokonye otosupport tonyore nonya etaya ya esolar nabo okobeka gwacha komokia naende mambia gwakora ki? Naende kwaremia. Bono intwe ntokogenda tochie korenta ki?

Ng'aki oroche, bwata Yesu neke. one Bwata neke. na Tabuto ominto. Eh.
Abanto batato. Eh. Eh. Mhm. Tabuto one na mokogoti bwoyi. Mm. Na mokogoti. Oyo omokogoti oyo omotangi. Igo. No, no bwate, one time nomate gotera. Eh. Ntubekera ngo kwa matuko ore. Eh, eh, eh, eria ejabororo. Eh.